Дьонно да аксакалбыт тылларыгар Мен бэһис класстан онньообутум. Быйыл онньообутум уопсайа уон тоҕус сыл буолар саха квҥҥа кэлэн бараммын иҥнэн бараммын һыддьабын. Уустарын эттилэр усалдантан һыддьабын бэйэм үөрэхтэһэн эйгэтигэр аҕыс сыл үлэлээбитим билигин чааһынайга үөрэх платформатын үлэлэтэбин уонуттан бу саха квҥҥа председатель быһыытынан үлэлиибин билигин социальнай уонна общественнай проекттары көҕүлээһиннэн дьарыктанабын

Дьиэ кэргэҥҥэ политикатын гранын сүүбүппүт биир мөлүйүөн сокуобайдааҕы. Ону буллаҕына опциянан оҕону ыччаты үөрэтиигэ айыннарыыга үлэни-хамнаһы тэрийиэхтээх этибит. Онуоха ыччакка тиийэр мин санаабар инновационнай уонна билиҥҥи кэмҥэ хаҥа формат киинэ буолар диэн. Онон биһиги бу Саха КВН уонна Среда студия буоламмыт бу киинэни устан хаалаабыппыт. Уопсайа икки хыл устубуппут, потому что досъемнар болбуттара. Онтон же бу монтажтааммыт, сценарийын баайаммыт, бэлэмнээммит билигин алтынньы уон күнүгэр күөх экраҥҥа тахсаар олоробут. Арай биирдэ кыыска принц тиийэн кэлбит. «Эй, принцесса, давай пойдем в мой замок жить» диэн эппит. Аны кыыспыт «Нет» диэбит.
Сүрдээх халыҥ съемочнай группа үллээбитэ. Биһиэхэ бу производственнай база быһыытынан Среда студиялар кытта үллээппит. Үрдээх көхтөөх интэриэһинэй уонна профессионал табаарыстар. Онуттан сүрүн актердары аахпатахха, этэргэ дылы техническэй өттүгэр балай даҕаны элбэх киһи кыттыыны ылар. Холура биһиги биир ый кэриҥэ улахан съемканы оҥорбуппут. Хаҥалас улууһугар булгуньахтаахха онно отучча киһи үлэлээбитэ. Онон кулура киинэни оҥорорго бастан туран сценарийтан тутулуктаах хас актер баара уонуттан съемка буолар сириттэн бэлэмниир, тэрийэр дьонтон саҕалаан режиссерга, сценаристка, художникка, монтажерга тиийэ биллэн турар съемкаҕа миэһэн дьыһаллар. Онон отут биэһэн киһилээх уопсай биһиги холоронно хамаанданан үлэни оҥордубут онтон киинэ уһуллубутун кэннэ пост продакшеҥҥа биллэн турар онно эмиэ араас өрүттээх специалистар кыттыһаллар онон хэттэ уонча киһи уопсай бу киинэҕэ ылсан үллэстилэр диэн этиэххэ наада миэхэ улаанар бастакы киинэм быта артыс быытынан ол иһин үрдээх ырхаан тымахата режиссербут Гаврил Манкаров үрдээх үчүгэйдик советтан үрдээх үчүгэйдик көмөлөһөн арый ол бастакы уһуллааһын арый чэпчэкитик ааспыт иһин диэх

Үҥкүлүү үөрүү там доҕордоһуу эрэ түгэннэрэ буолбатах. Үрдээх дьиҥинэ ылан көрдөххө киһи киһини долгутар, кыратык ыксатар, кыратык туоҕар аһынааҕа тиэрдэр сюжеттаах. Биир өттүнэн эмиэ мүччүргэннээх ырылардаах, биир өттүнэн бу биһиги ыччаппыт сомоҕолуу буолуохтаах диэн биир тыыҥа киирэммит. Холоро бу кинилэр экспедиция иннигэр олох атын дьоннор, онтон экспедиция буола турар кэмигэр персонажтар уларыйаллар. Оннооҕор буллаана холура бэйэ-бэйэлэрин атыннык көрөр буолаллар. Онон холура киинэ бүтэһигэр хайдах буоларын дьэ бэйэҕит кэлэҥҥит сыаналаарыҥ. Онно буллаҕына өссө биир скрытай миссиялаахпыт. Ол миссияны буллаҕына арыйахпытын баҕарбаппыт ыччат ортотугар буллаҕына холура бастакы суортаах, икки суортаах диэн студеннары араарар туох баар. Тон наһаа даҕаны тон оннук олоҕуруу баар, ол онно хуох оҥорор хылтан онно холура киһи үөрэҕиттэн уонна бу билиҥҥи статуһуттан тутулуктаах диэн буолбакка, кини бэйэтин олоххо баҕатынан, үөрэххэ дьулуурунан, бэйэтин киһи хаачыстыбатынан быдан олоххо бэлэмнээҕэ, ол баһыйар буолуохтаах, ол быдан сыһаланар буолуохтаах диэн биһиги киинэ нөҥүө этэ сатыыбыт. Киһи төһөнөн бу үөрүйэх, олоҕу таптыыр уонна бэйэтэ албастардаах атабыллаах киһи олоххо успешнай буолар диэн ол түгэҥҥэ биһиги болҕомто уурабыт уонна оннук миссияны биһиги норуокка бар дьоҥҥо тиэрдээтибит
келлибит оҕолор